Dann welcome back zu enger neier Episode vu PML mat mengem Fratello Deepak. Hallo, hallo.
Ça va?
Gut, a bei dir?
Jo, natierlech. Ech mengen, et war de Summer fänkt lo sou un aus ze, aus ze turmelen. Ech spieren den Hierscht kommen. Dat ass net, dat ass net mega. Ja, fänkt un méi kal ze ginn an et ass ebe esou, et ass Lëtzebuerg, muss een och wëssen, dass. Et sinn, et sinn zwou Saachen, déi mech ëmmer extrem stéieren, wa mer Richtung September kommen. Éischtens, d'Schouer fänkt un, dat ass ëmmer fir mech d'Zeechen, d'Schoul fänkt un. An d'Summer ass eriwwer. D'Summer ass eriwwer, d'Schou-, also d'Aarbecht geet erëm un. An dat Zweet, wat mech mega aggressiv mécht, mä dat ass scho säit ech am, an der Primärschoul sinn, dat sinn déi, ech weess net, ob et dat an anere Gemenge gëtt, mä hei an der Gemeng gëtt et jo déi Schëlder,

Nee, dat war- Fréier, fréier, ech weess nach, fréier si mer dann ëmmer aus der Vakanz, mir si relativ spéit ëmmer aus der Vakanz zréckgefuer komm, wou ech kleng war. Mäi Papp ëmmer déck spéit Vakanz geholl huet, Mhm. dat heescht mir koumen ëmmer sou am September am Fong zréck. An da gesäis de dat, wann s rakënns. Da kënns du heihin gefuer, well mir woren och ëmmer mam Auto ënnerwee praktesch. An si mer erëm eragefuer komm an dann hues de ëmmer dat Schëld do gesi, weess de, da krus de

Oflenkung ech soen ech hulo lächt woch si um Büro an äh, geschafft ganz äh, serieux wie immer an ähm, engem Meeting an äh, du fängt mein Telefon um schellen okay.
Lëtzeburg schon Nummer an normalweis gin ech nie op äh, Nummeren, déi ech net kennen. Ech mein dat am Fong als Prinzip net. Et muss Okay. net- et muss net wann ech op der Aarbecht sinn, well ech äh, op der Aarbecht am Fong net gäre gestéiert ginn ausser trifft ee mer un, deen ech kennen, wou ech Okay, da mengen, das, ja, okay, ja. do kéint eppes sinn. Soss loossen ech mal was sinn an da ruffen ech se entweder spéider hin un oder Schreibst du Können Message wir- oder du wartest Voilà. voilà. Zagoricht. genau wann fir Geschicht wär Ja, ja, ja. ja. enke so. Mee egal wees net ugeruff an ech wessen fir war mir sucht mal op den do gees da einfach also keng Ahnung schon einfach äh, décrochéiert an äh, kënnt eng St also, ma, hallo? kënnt d'Stëmm esou, äh, op- also op Franséisch, mee se op Lëtzebuergesch, äh, Jo, äh, ech hätt seng Sto mam Här Bichel. Mhm. An hei esou, Jo, jo, hei wär de Monsieur esou a esou vun äh, Riva Yacht.
Okay.
Kennst de Riva Yacht? Nee. Also. Riva ass eng italienesch Mark, déi Booter hierstellt. Okay. Se sinn extrem bekannt vun hire Booten, déi se am Fong um Como Séi hunn. Dat si sou ganz klenger Al aus Holz, mat deem s de um Comer Séi sou fiers. Se maachen awer mëttlerweil och grouss Yachten. Bon, bref, do war ech scho sou, okay, interesting. An hie war sou, jo, ob ech viru kuerzem e Katalog ugefrot hätt oder iergendeppes. Okay. Ech war so, hä?
Ka sinn, awer dat ass schonn eng Zäitchen hier, also net récemment hunn ech sécher keng Booter gekuckt. An hie war so, ja, well si hätte meng Kontaktdaten a sou an si wéilte wëssen, ob ech fir e spezifesche Projet géing kucken. An ech, nee, lo net direkt. Äh, bon, wuel wëssen, zu wat wann ech an engem fucking Boot. Éischtens mol, an zweetens hunn ech guer kee Budget fir iergend eppes ze kafen, mee bon, egal. An da seet en zu mir, jo, well no menger Recherche wär ech anscheinend extrem interesséiert gewiescht un engem, un engem psycheschen Typ vun engem Boot, an zwar esou un engem, déi nennen dat Flybridge, dat heescht da scho wou esou net nëmmen e klengt Boot, mee da schonn de Stack ënnen, mëttel an uewen. Okay. An zwar vun 82 Feet. 82 Feet, dat si sou ëmgerechent 25 Meter oder 26 Meter, sou dorëmmer. An äh, wou si ech an 82 Feet sitzen, wou si ech net erëmkomm, sou what the hell? 82 Feet, weess du wéi fucking deier sou sou eppes ass? Äh, an hie sou, jo, wéi wär dann elo mäi Projet, wär ech disponibel fir eng Kéier bei Iech ze goen, fir driwwer ze schwätzen? An ech, bon, gars, äh. Am Moment net. Direkt den Projet hunn ech lo net. Ah okay, mee well dat dann den, den, den, dat éischt Boot, wat ech mer géing kafen, fir dat mäi Premier Achat, Mhm. oder? Hunn ech, Jo. Jo, dat wär Nee, mäi nee, ich lass an drei am Gaart stoen an dann, dann fährt vielleicht. Ja, äh, ech hu keen. Ech weess net, wat hie sech virstellt. Ech weess, dass lo net, dass ech iergendwo hei lo op engem Trading Floor sëtzen a mega vill Sue maachen oder iergendwéi super indépendant sinn. Dir so, an ech, ech war mega am Bësch, ech wëssen, dat geet dach net, dat ass net normal. An hie so, jo, wär awer interesséiert, e géing mech gären eng Kéier kenneléieren, ob en net fir Visio-Zäit hätt. Sot ech, Hm, nee, ech hu keng Zäit fir Visioen, ech sinn extrem beschäftegt mat der Aarbecht, mat der Aarbecht. An hu mer so, jo, okay, mee e géing mech dann awer invitéieren op Cannes, do hu se nämlech elo am September hir Bootsdeeg. Mega cool. Oh, ne, oh mein Gott, ja, mir, du kann, du kann ich net. Also, mm, ich kann, ja, ich kann, ja. ich kann mal enke, wo dat, der Ding, wat lo serieux, wat du gesagt hast, ich kann wirklich net. Ich kann am September net duhin goen. Mais ich hun so professionell geschwat, ich wusste, oh mein Gott, ich muss dem Luigen etwas so. Ich gesagt, also, ich lo, okay, mega, ja, mega loose. Kredibel hast, ja.
Dass ich bisschen kredibel sind, so, dass, nee, ob kann, kennt ich net goen. Mir schwer, aber das zu Düsseldorf auch um eng mega groß Bose Expo, so, dass ob se dann awer zu Düsseldorf wären, well dat wär méi no vu Lëtzebuerg an do wär ech dann, well dat ass meng Jour iwwer de Wanter, do wär ech vläicht méi disponibel, well lo am Moment hätt ech mega vill ze maachen op der Aarbecht. Sot en, Jo, jo, do wäre se och, do wär kee Problem, wann ech eng Kéier dohinner wëllt goen. Ah, wéi gäil.
An äh, sot ech dann, Jo, okay, ech géing, en- ech géing, äh, ech géing da seng Kontaktdaten späicheren. Sot en, Mhm. Jo, en hätt mer dat schonns per WhatsApp geschéckt.

Iergendwou wouriwwer mol eng Kéier meng Nummeren hannerloossen. Ah ka sinn, villäicht waars de an enger Expo oder du weess, also oder. Ech wor net op enger Expo, ech wor nach ni op enger Bootsexpo.
Mega random. Meng Expérience mat Boot ass, ech hunn de Schäin hei gemaach fir Ja, dat war ja. Côtier Plus. Dat geet bis 20 Meter, also 25, dat ass net wäit ewech am Fong. Ja, mee bon.
Oh, Mir awer komesch dat ze 20 Meter mega groß an ich komme net ich komme net Notik vor ich kann äh, die sechs Mal bei der Küst bleiben an dann dat wo ah, ja. mo gënner springen so, wo, wie, wie dat do keef ze net fir Ja, aber krass, dass aber den Nummer hat, der Nummer war, also weiter. Du hast, ich wusste, denke ich mal zu einer Ginawa. Weil sonst kann ich. Muss, sonst
Ich weiß nicht, wo das das hier hat. Also wahrscheinlich, nee, das ist schon äh, lange her. Also das nicht, nein, ich war das schon in den letzten Jahren ja, so ja. in Erinnerung. Haben. Verrekt.
Me wat man och seet, déi mag do déi hëll Customer Service Entweder dat oder se wat Joren verkaaf oder hire Schiffer der Fer gedro vun se alle kommmer ruflo all go un, deiwer kennen Een um aneren. Ech weess net, ech hu bëssi Recherche gemacht. Den Charles Leclerc, dee fiert och déi ganz Zäit mat der Arriva an der Rëm am Moment. Ech mengen, deene geet et, deene geet et Ja. okay. Deene geet et okay, mee si hunn einfach en iwwerdriwwenen. Äh, mee dat ass mat deene Luxusmarke, weess de, si hunn Natierlech. en anere Customer Service wéi am Fong. Ja, déi normal Saachen.
Ah, nee, Porsche geil. ass och en anere Customer Service wie bei- wie bei VW wees du also do ginn et eben Rolex et och en anere wie Swatch Nee, das Du war hast, das. äh, verschidde Ligen méi iwwer random Mega iwwer witzig. random an du sou du jo go agehaangen wou schon Zäit fir die nächst Reunion méi hell wo dat du grad fir Gespräch Wieso, du kannst schon nach schreiben.
Beim Zack.
Natierlech gëff mer gëff mer se fir 90 Prozent vum Präis an der Schule se.
Also gut danach wis se deier da géng du awer huelen also weiter verkaf äh, schenkt Boot. Hey, nee, cool. Äh, mega cool.
Also random stuff. Wann äh, wann e räich wär, why not? Me äh, haut am Fong net Booter Schweze bis Boot ka engem Boot ënnergang sinn. Mee Haut schätze mer e äh, bëssi méi Sport. An zwar Sport. bëssi de Generatiounewiessel, dee mer mëttlerweil gesinn, dass ëmmer äh, méi Jonker, virun allem Jonker och äh, e Lifestyle-Wiessel maache vu wéi mir dat fréier wore, vill méi erausgoen, vill méi ongesond iessen an drénken. Mëttlerweil äh, Fitness gëtt ganz héich geschriwwe bei deene Jonken. Ähm, mir hunn och gesinn bei äh, dem Lëtzebuerger Marathon, äh, ich hatte mam Direktor äh, geschwert an hin so doch dass den Joren genau ING macht und Lützeburg äh, du Direktor so doch dass hier ge seid den Trend dass immer mehr Leute schreiben dann immer mehr Junker sich schreiben der Tisch to mhm. Jonken die sich schreiben paar Wochen zu acht Jo mhm. zehn Jahre also extrem heisch hm, Okay. Äh, bon, mir gesinn op der Social Media an immer méi Jonker, die ja, nee, komplett, das... äh, op de Fitnessliwwer ginn. Wat am Fong och gutt ass, d'Awareness wierklech fir méi gesond ze liewen geet iwwerall. Mir hunn iwwerall mëttlerweil och Apple Watch, normal Watchen, ech hei den coolen Who. Et ass alles am Moment, ja. Strava, och elo all Appen, déi elo kommen och. Mir monitoren eis Heart Rate nonstop. All Moie kréien ech e klenge Resumé, wéi gutt ech geschlof hunn a wéi schlecht ech geschlof hunn an wéi meng Outlook op den Day am Fong ass, wat ech soll maachen oder net, ob ech méi muss recuperéieren oder net. Also dat kënnt ëmmer méi. An du bass och een, deen déi lescht Joeren extrem vill Ausdauersport gemaach huet. Ja. An ee vun de Sporten, déi du lo déi lescht Joeren och entdeckt hues, an am Fong, wou mer lo wëllt e bësse méi drop agoen, ass am Fong den Triathlon. Net nëmmen, well mir allen zwee schonn ee gemaach oder du schonn e puer. Ech hunn scho puer gemaach, ja.
Mir dëst Joer zesummen een.
Mhm. Mee wëll Lëtzebuerg och lo gutt representéiert ass am Triathlon. Vum Jeanne Lehair, wat lo och d'lescht Woch rem, ähm, kurz gewonnen huet ah, ja, so ja, hat rem, kurz gewonnen hat am Mee Yokohama gewonnen ja, genau, ja, gesehen, an lo lascht woch huet et ich weiß nicht wie war dat wo mir tut alle Fall eng äh, Kurs am Championship gewonnen mm. äh, die lo also an der Series vom mhm. Championship mm. äh, gewonnen an vor Joch 23 war et jo Eu- Europa-Champion. Dat Okay, heescht, do hat gefreit. Preto déi den Lëtzeburger Fender relativ héich. Mir so mal déi Bak Ech gesinn och ëmmer méi Leit, dass se op de Sport iwwerginn. Ech hunn och e bëssi méi Kollege lo am am a mengem Frëndeskrees, déi dat och maachen, Mhm. déi dat och seriö maachen. Wat ass fir dech de Flip un engem Triathlon?
Gutt Fro. Nee, de Flip ass u sech Also ech net virun 3 Joer hunn ech mäin éischte gemaach. Also virun 3 Joer am September hunn ech mäin alleréischten Triathlon gemaach, deen zu Mardin war, zu Lac de Mardin, natierlech zwou Stonne vun hei fort. Also ech war einfach mega random, also ech gi jo gäre lafen a sou weider an dann ee Moment hunn ech gesot, ok bon ëmmer lafen ze goen ass och e bësse langweileg, komm mer probéiere mer eppes Neies. An da mat Kollege mat an driwwer geschwat An du meinst, komm maache mol en Triathlon. Bon, mir am Ufank, jo, jo, ganz einfach, jidderee kann dat, ass jo einfach, muss schwammen, e bëssi Vëlo fueren an dann lees de hannendrun. An do hu mer mat e puer Leit geschwat, déi dat jo e puermol gemaach hunn, gesot hunn, dat ass net esou einfach, wéi s de mengs. Also jo, jidderee ka schwammen, jidderee ka lafen, jidderee ka Vëlo fueren, mee dat hannerteneen ze maachen, Dat ass net evident, an da hu mer eis gesot, ok komm, komm mer probéiere mol eemol. Ka sinn, entweder et klappt, wann et klappt, dann si mer zefridden, a wann net, dann hu mer et eemol probéiert, dann wësse mer och, dass et net fir eis ass, an dann ass fäerdeg. An dann hu mer den alleréischte gemaach, an dat war jo dann deen zu Lac de Madine, deen ech och elo wäert maachen an zwou Wochen oder an dräi Wochen, ech maachen ech nach eng Kéier. An wat mega witzeg war, dass, jo, also wéi gesot, Disziplinnen ass Schwammen, Vëlo a lafen. Mee bon, wat bei mir witzeg wor, bon ech sinn, ech sinn am Metro geschwommen, komm ech aus dem Waasser raus, huel ech mäi Vëlo a mäi Vëlo no wat 20 Minutten, zack e Platten a mäi Triathlon war geschoss. Also wéi gesot den alleréischten, jo, also wéi gesot do kanns de näischt maachen, ausser du hues en Ersatzreef an alles, mee bon ech mengen déi Zäit, naja genau do sinn ech jo an dat ass jo, an dann ech mengen et huet och vill Spaass dofir an dann jo no 20, also. Minutten sech, ma bon, mä war geschass. An dann sinn ech eben, jo, zeréck mam Vëlo getrëppelt, an ech gewaart, wéi all déi aner fäerdeg gi sinn. Also. An dengem alleréischten Triathlon, deen s de gemaach hues, bass du am Fong bis knapps an d'Hallef vum Vëlo komm.
Ja. A mol net, mol net hallef. Mol net hallef. Mol net hallef.
Wéi vill Kilometer Vëlo woren et? Mir hate gemaach, also wéi gesot, et gi jo verschidden Distanzen. An dee mir gemaach hunn, an deen och déck oft gemaach gëtt, ass de Sprint. De Sprint ass da 750 Meter schwammen. Okay.
Äh, dann mësst du deng Transition zwischen mit dem Schwammen an dem Velo. Dat heescht, dann kënns du aus dem Waasser raus, dees dein Neopren aus, lees bis dein Velo, dees deng Schung un a sou weider, däi Casque, an da gees mam Velo fort. A mam Velo sinn et 20 Kilometer, de Sprint, bis 26 Kilometer. Dat selwecht kënns du dann an déi Zone do, wou s du däi Velo dann hilees, leis däin Helm fort an da gees du enk lafen an du lees nach 5 Kilometer an da kënns du an den Arrivée un. Dat ass eben de Sprint, An dat ass och deen, dee vill gemaach gëtt. An ass och den olympesch Distanz aspréngt, ass do, wou dann déi Lëtzebuergerin, mengen ech, dann
gewonn huet.
An do sinn dann 1,5 Kilometer schwammen, 40 Kilometer Vëlo an dann 10 Kilometer lafen. Dat ass dann déi aner Distanz. Bon. Du hues dee och scho gemaach? Nee, dee hu ech nach ni gemaach.
Ech sinn net gutt am Schwammen, muss ech zwar zouginn. Dofir 1,5 Kilometer schwammen. Ass net evident an bon du kanns och soen du bass och, du hues jo och ee matgemaach, dat heescht du weess als schwammen, esouguer wann ee mengt datt ee schwamme kann, schonn alleng 750 Meter schwammen ass schonn net evident wann een net oft schwamme geet, mee mat 1,5 dann ass dann eben jo. Deen deen ech gemaach hunn, zu deem komme mer nach well do eng ganz schéi Geschicht an eng ganz spannend Geschicht am Fong gëtt. Mee ech kommen eng Kéier zréck op deen éischten dees de gemaach hues. Kann een do, ech maache elo e bëssi investigative Journalismus, kéint ee soen, wéil's de gemengt hues, dass de net a Form wäers, dass de express mat dengem Vëlo iwwer iergendwelch Kräsisteng gefuer bass, an der Hoffnung, dass de géings e Platte kréien. Nee, esou,
da komm ech net am Zil un, an ech leide richteg, wéi ech géif eppes maachen. Dat heescht, d'Zil, also däi Finishing, wor der am Fong egal, wou s de géings landen, du wolls einfach fäerdeg ginn. Dat heescht, däin éischte wor en Echec? Ja, war e kleng DNF. Mee bon, esou léiert een och an dat ass ebe sou. Also, wéi gesot, ech sinn awer frou, datt ech Erfarung gemaach hunn dofir Ja. an ech wosst jo och, wou ech muss, wou ech muss nächst Joer muss oppassen a sou weider an Also An- dëst Joer.
dëst Joer an och déi lescht Joer, well dann war den alleréischten, deen ech gemaach hunn, deen, dat war Ah, war dat 2023. schonn 23? Pardon, ech hat 24 Dat war 23.
Lescht Joer hunn ech der dräi Stäck gemaach. 3 Stéck!
An dës Joer hunn ech der och schonn 3 gemaach a lo gëtt dat de véierten, wann ech mech net ieren. Jo. A lo gëtt dat de leschten och. Lac de Martin ass de leschten. An dann hunn ech mengen ech fir dës Joer méi Sport gemaach. An dat ass, wann ech do eng Kéier kann nohaken, dat ass ëmmer, schwëmms de ëmmer do an engem Séi oder schwëmms de och heiansdo a Flëss oder gees an d'Piscine?
Also bis elo hunn ech Piscine gemaach. Also deen zu Grevenmacher hat ech virun

An sech ass dat, bon, mir wossten dat net. Dat heescht, mir hunn eis ugemellt a sou weider. Hu mer gesot, bon, Trail, wat heescht dat? Also mir gi jo heiansdo lafe ronderëm an Trailen. Mhm. Ech so, bon, muss bal dat selwecht sinn. Mee Problem war, du schwëmms da, an do war Schwammendistanz méi kleng, ech mengen, do war nëmme 500 Meter schwammen. An da war 15 Kilometer Vëlo fueren, mee Am Bësch. Also dat war richteg en Trail Vëlofueren. Dat heescht, Carrément. du konns net mat engem Stroossevëlo, häss scho missten en Gravel hunn oder Mountainbike, soss konns du deen net maachen. Ah jo, du bass jo mat engem Vëlos, bass du mat engem Kursvëlo vun Ja, der ech hat mer Strooss en Gravel, dohinner ech hat mer e gaangen. Ah, du Gravel hast e geholl, Gravel, well ech hunn e Gravel okay. kaf, dofir hunn ech elo e Gravel. Okay.
An dann awer verréckt, well du misst éierlech plazeweis de Vëlo ophiewen, mam Vëlo lafen. Jo, Cyclocross. Also richtege Trail, sot ech mer, mee wou si mer hei gelant? Also An och zum Schluss si mer ukomm, waren Leit do, déi gefall si, geblutt hunn, dann ass Ambulanz komm an esou weider. Ech menge mir ni méi Neikenaasch sou eppes. Also an dat schlëmmst war eben, du muss jo déi dann, ech meng do war 15 Kilometer u Vëlo, an da muss de jo nach lafen duerno. Mee et ass en Traillaf, et ass elo net, datt s de einfach flaach leefs oder geet e bëssi erop erof. Dat éischt direkt wat mer gemaach hunn ass, mir sinn d'Trap eropgelaf. Sot ech mer, nee, also ni méi, maache ech nach eng Kéier. Also dach vläicht nach eng Kéier fir fir de Spaass an nach eng Kéier mech ze challengen, mee Mee war flott, war eng richteg flott Erfahrung, mee bon, dat wor elo wou ech mer sot, se war mega random wou mer do, wou mer gesot hunn, mee wat leeft, wou si mer hei gelant, also. Trail, Trail lafen, also ech si souwisou scho kee grousse Frënd vun Ausdauersport an ech hu a mengem Liewe bis elo een Trail gelaf an zwar wou ech zu Mailand studéiert hat, do huet d'Uni eng Kéier ëmmer zwee Coursen am Joer organiséiert, een am Mee wou s du iwwer duerch Mailand gelaf bass okay. op de Campus mee so ah, cool. an Staat dat war cool mal noch relativ flach ass mhm. chill an dann den zweeten am Hirscht an den wo zu Lecko also das dann direkt äh, beim Koma se okay an weil du sie nämlich auch Campus am Anfang von der Uni sind so ah, okay, Platzen ja, an du hast eben den anderen an das eben wenn du Koma se kennt äh, den hast entouriert von Bierger Okay. Dat du direkt bas direkt op der Grenz zu der Schweiz wo ah, ja, okay. Fong schon direkt sinn. An du hast dann du lest an der Uni fort aus dem Campus ha lest du direkt mal 800 hechte Meter op de Bësch an der lest oh die 800 God. Meter im Rof an der was drum kom an der so 10 Ki den Tour. An äh, mir sinn nu schon eng Kolleg do. Du kennst den Ahmed. Ah, ja, ja, voilà.
Ahmed, ja.
Äh, Weder hien nach ech woren an enger Form fir do lafen ze goen, mee mir haten eis ugemellt an da sot mer, da gi mer och, plus kriss de gratis T-Shirt. Dat wor déi grouss Ja, dat war- Motivatioun. Ech hunn en nach ëmmer, läit nach ëmmer heemech. Ehm, a mir si fortgelaf an et huet gere-, also wann ech der soen, et wor November, et huet iwwerdriwwe gereent, einfach iwwerdriwwen, et wor esou 8 Grad, 7 Grad Reen. Mäi Gott. Du bass nach iergendwéi eropkomm, mee fir erof, a wéi mir vu scho esou wäit hanne woren,

hei zu Rëmeleng. Dat wär flott wees de méi bon jo natierlech wann zing Ambulances déi op der waarden dass du do de Bier schro fäls ne vu mega kriminell Et vu vu mega Schäppe du bas duerch mega alt duerch nach duerf nach gelaf Bier schro mé alles mega glat steng so marmor praktesch an tut geré vu mega geféierlech. Nee an Triathlon mach ech och nach mei gären, mee jo esou eppes wéi Triathlon, Trail Triathlon, nee ech mengen dat ass lo eppes wou ech meng Erfahrung gemaach hunn a e bëssi méi. Nee mee dat ass ok.
Sou komme mer zum NeoFact. Den NeoFact of the day. Vum Dag. Firwat NeoFact? Mir sinn nämlech net gesponsert, mir sinn en independent Podcast. Nach net gesponsert wann ech géif. Par contre. Wann Der dat elo dobaussen héiert, mir sinn oppe fir all Interventioun vun dobaussen. Dat heescht, wann Der gären hei gesponsert gitt, kënnt Der eis gäre schreiwen. Ëmmer gären. Instagram, mir géif, mir soe bal kengem nee. Hänkt dovun of, wat Der, wat Der esou verdreift. Genau dat. Sou, Neoeffekt, ech stellen dem Deepak eng Fro, a wann ech géif, Deepak, ech wëll, dass de schnell drop äntwers, an ech wëll, dass de och alles richteg mess. An zwar geet et hei ëm Folgendes, lauschter scho mol gutt no, wëll et ass wichteg, dass de d'Fro verstees. Mir sichen 4 Déieren,
déi bewosst Mënschen joen an ëmbréngen.
Bewosst, net verséientlech. Ok, 4 Déieren, déi bewosst Mënschen joen an ëmbréngen. Jo, joe fir ëmzebréngen. Ah, joen fir ëmzebréngen. Ok. Jo, net fir ze spillen.
Ok, et sinn 4 Déieren. 4, scientifiquement prouvé sinn et der 4. Ok, Grizzlybär, nee. De Grizzlybär, iwwerraschenderweis, weess ech och, gräift am Fong net Mënschen un. A wann s de dech wëlls géint en Grizzlybär verteidegen, muss de ganz duuss sinn, lues schwätzen an esou oft becken, dass de fortgees. Wann en dech awer géing chargéieren, solls dech op de Buedem leeën, dout maachen an d'Lücken couvréieren, well normalerweis gräift de Grizzly nëmmen un, fir en Danger ze neutraliséieren.

Oh Gott, jo, also geet an d'Gattung vun de Kazen. En Tiger.
En Tiger ass ee vun deene véier, jo. Ok, dat heescht hyperaktiv dann, ok. Een Tiger, Elefant mengen ech net, well ass Elefant, nee, ass keen Elefant. Ass et en Land Animal oder ass et een. Et sinn dräi Land Animal an een esou Hybrid. Hybrid, dat heescht en Adler oder esou eppes.

Nee.
E Leopard?
Jo.
Ok, Tiger, Leopard. Sou, vergiess Kaz elo. Ok, da vergiess Kaz. Mee du wors beim éischten, deen s de gesot hues, wors du schonn net mega wäit ewech. Wat war den éischten, deen ech gesot hunn? Ma, dat muss du wëssen. De alleréischten? Eng, ah jo, okay, de Bär mat de Bären. Ah, e Polarbär. Richteg, Polarbär.
Okay.
Polarbär ass den eenzege Bier, wou s de keng Chance hues. Ah jo? Jo, wëll e schwaarze Bier, wann deen op dech kënnt, muss de dech grouss maachen a mega haart sinn, da leeft e fort. Beim Grizzly wor et just de Contraire, do muss de roueg sinn a fortgoen. Mm, ja, okay. Wann's du kriss.
An de Polarbär, do hues de genre esou eng zwee Prozent Chance ze iwwerliewen, an zwar nëmme wann s de relativ schnell iergendwou Schutz fënns bei engem Shelter, well och fortlafe bréngt näischt, well hien ass berüchtegt, dass en iwwer Kilometer dech kann tracken an en ass méi schnell wéi s du. Du hues keng Chance géint de Polarbär. Interessant. Duerch méi Polarbär, Leopard, Tiger feelt nach een, an zwar d'Hybrid-Déier.
Hm, a fir en Hybrid-Déier well eis wéi doen?
ëmbréngen. Jo, an
ech kann net gleewen dass du eng Kaz gesot hues. Eng Kaz, ech menge.
Wéivill Kaze lafen hei ronderëm fir dech ëmzebréngen? Jo, mee ech menge eng Kaz, wann dat gewëll
géifen se et maachen. Jo, a wéivill
Death per Joer vu Kaze kenns du? Nee, se maachen déi net, mee ech mengen an hirem Gehier wëllen se et maachen, mengen ech. Du hues och en Delfin gesot.
Oh, dat wéi dat wéi ech jo net.
Wéini huet en Delfin e Mënsch ëmbruecht? Ech weess dat net.
Du muss e bëssi méi
Discovery Channel kucken.
An en Hybrid-Déier sees de? Jo, en Hybrid-Déier.
Dat heescht, wann s de sees Hybrid, da wëlls de gären alt mat e soen? Et kann op zwee Elementer lafen.
Respektiv schwammen oder fléien. Ass schwammen a fléien. Schluss, et ass net Schwammen a Fléien. Komm, ech hëllefen der, well soss sinn mer hei eeweg ënnerwee. Dat ass dann Fléien an dann. Et ass net Schwammen a Fléien. Ah, dat ass net. Et ass net Fléien an Trëppelen. Ah, ok, ech hat geduecht, et ass dann dat. Nee, fir dass kënns de erëm als domm virkomme wéi eng Dauf oder sou. Ka sinn, et ass eng Dauf. Nee.
Wéi, ok. Et ass och keng Mustik. Soss häss de elo nach Mustik gesot. Déi wëllen eis am Fong och net ëmbréngen, dat ass accidenterement, mee se sinn, se sinn responsabel fir mega vill Death. Wat kéint nach sinn? Sprit, fléien? Kann iwwerhaapt fléien dann? E kann net fléien.
Ok, mee wat kann nach, also an. Wann en net ka fléien an e muss op zwou Saache sech kënne beweegen, da kann en entweder Am Waasser sinn an e kann.
Natierlech, ech sot just net fléien. Ah ok, e Krokodil. Wat fir e Krokodil? Alligator.
Nee. Keng Ahnung, ech kennen net Krokodiller. Wat ass ee vun de bekanntste Flëss vun der Welt? De Nil. Richteg.

Merci da kanns de moie gin a wann ech lift maach et maach et genau esou schwéier well dat do war awer traureg ok an weider mat der Show. An dann dofir wor ech am Fong wéi mer lo dëst Joer dee gemaach hunn zesummen.
Am Fong firwar hunn ech hei matgemaach? Ech hun relativ oft de Geck mat dir gemaach wëlls du ëmmer déi kleng Distanze mëss. Du mëss jo ëmmer den De Sprint. F, de Sprint. Ja. An ech ëmmer ech sot ëmmer esou dat wär keng Challenge, dat wär keng Challenge, dat wär dat wär du wärs kee Mann dofir. An du hues ëmmer gesot, da mach mol mat, da mach mol mat, da mach Naja, mol hun ech mat. ëmmer gesot. An sot ech ja okay, da mell mech un an da Ja. maan ech mat. An du has mech ugemellt An ech wor iwwerzeegt, dat wär dann, hat ech e puer Méint fir mech ze preparéieren. An ech mengen, ech hat esou 4 oder 3 Wochen. Ja, ech mengen, et wor net vill. Wor net zu Wapiw mat dee gemaach? Ja, ja et wor elo am, ech weess net méi wéini et wor, mee. Virun 3 Méint, jo, selbst.
Voilà, op alle Fall häls du mer e knappe Mount gi fir mech virzebereeden. Mee soten also dat geet ah, ja. du als Elitesportler als Elitesportler Problem an ähm, du sollte ich mal okay dann präparieren ich mich die die beste schon jo liefst am Lauftraining für den, mhm. für den ING
an sollte ich mal ah, die die die paar Meter schwammen du an die Velo dat, dat wäre doch noch gut An ech hu mech net wécklech richteg preparéiert. Ech hu mer och wécklech net de Parcours mega gutt ugekuckt. Well schwammen ass souwisou schwammen, am Vëlo, pff, all Mënsch ass scho Vëlo gefuer an Ja, der wie gesagt. Vakanz, weess du, dat muss goen.
An äh, ech hunn du e bëssi gekuckt, well ech hu jo natierlech och kee Vëlo. Éischtens emol hunn ech keng richteg Schwamm, äh, Schwammbox, ech hu keen Neopren, ech hu keng Schwammmutt an ech hu keng Taucherbrëller an ech hu kee Vëlo. Dat ass einfach guer näischt. Ech hat, ech hu Laf, ech hat Lafschung, ech hat Lafschung, ech hat Lafschung. Dat war alles, wat ech hat. An ech sollt mer so, ja, du misst mer awer puer Sachen awer mhm. uneegnen. An du hunn ech mat an de bëllegsten Neopren kaaf, den ech fond hunn. An äh, du krust nach praktesch gratis dobäi eng Schwamm Kap an äh, so, so, Taucherbrëll so An ähm, du hat ech wurech fir Schwammen ekipéiert.

an den irgendwie okay wär fir Mhm. déi, wie bessi Distanz do. Et war 20 Kilometer oder so. 20 Kilometer, ja, Voilà, so fir 20 Kilometer wärt Dir nach hin han. An sinn eng Kéier Bayier gefuer, also duerch äh, hei Bob, wo, wo äh, ich kommen eng Kéier froh, wo den ale Vëlo Mhm. mhm. wo, den ich fir d'Läsch gefuer war, wo ech 12 Joer hat. Also, ah ja, den ass nach hei am Garage. An sinn ich schon kucke gang. An ähm, Et huet net gut ausgesinn an schon herausgeholl hun ich mal Loft an Pneu gemacht an sinn ech hei op der Stroos bis runm ja. gefuert Bremse sinn äh, wo gu net gang an äh, de Södel ass och nach also muss ihr wissen den den äh, Velo ass vun 1900 Apps an die 60
genial.
Mee gesäit aus wie en okayen Kurs war. Ja, dat, dat, dat war Kurs war du. Ech wärt lo fir déi déi hei och de Video kucken, ech wärt eng Foto lo hei rasetzen. Dat heescht lo ass de Moment fir ze kucken, sou gesäit hie velo aus. En ass komplett giel. Nee, dat ass dat ass schéin. Mir hunn d'Bremsen iergendwéi bëssi frësch gemaach, dass se iwwerhaapt Ja, dat halen. ass, äh, An ähm, De grousse Problem bei dem Vëlo ass seng Gangschaltung. Seng Gangschaltung ass nämlech net wéi bei de Coursevëloen ja, normal. Beim Lenkrad. Beim ja. Lenkrad, dass du klack, klack, klack so schaltst, mé ass ënnen, ënnen an der Stang. Dass du so Schrauwe muss op erof dréine. So. dat heescht jo ëmmer e Fanger vum Gidon bis zwee an du schalls dann enke so ganz schnell erof. Ah, dat war äh, grandios, die Zinn. So, dech mal, wisst wat, dat gesäit witzeg aus, Mir ginn, mir ginn, mir huelen en einfach mat. Wat, wat soll schon schief gehen, weißt du, das ist ja kein Mhm. professionellen Kurs, das fährt Ja, genau, das fährt schon irgendwie gut. Kënnt den Tag X, dann auch für zu so, ich bin nie schwammen gegangen, an ich bin nie Velo fahren gegangen. Mir sind aber dünner gekommen. Die letzte Kehr, wo ich geschwommen wo, wo an der Sommervakanz für drun, Mhm. wo ich ein Kehr am Meer äh, bei einem Boje geschwommen sind und zurück. Das war fünf Minuten. Das heißt, wir waren nicht präpariert. Mhm. Ich war wirklich nicht präpariert. kom mer eben dohin äh, quatsch dohin ech sinn duerch moies siche komm Ja, die sind wir zu sinn mir zesummen dünner gefuert wo jo nach eng aner koppel wo Ja. nach mat also kollege vun eis wo jo nach do äh, die sinn dann mat mat hier mat gefuer an Mhm. ech hun ech du matgeholl Das heescht, Also, du war weiter- nur 20, nee, wie war, eng Stonn, Hast eng du Zäit, dass bei Ja. Metz iwwer Ja. Metz dat heescht dass du bas a 40 Minuten bas du do Genau, war net weit fort. Bref, ech kommen dech sichen

aus dem Garage. An dat war den éischte Moment, wou ech mer geduecht hunn, oh damn, hei bass de aus dengem, aus denger Comfort Zone wäit an ech mengen, du bass net ausgerüst fir do matzemaachen. Du bass do mat engem Spaceship gerullt komm, wat ech nach ni gesinn hunn, verchromten Vëlo vu vir bis hannen. Äh, du hues e mir just dohinner gestallt, ech wollt en ophiewen, ech hunn e mat zwee Fangeren opgehuewen. Ja, en ass ganz liicht, ech mengen. Äh,

An hun ech deen an ausgelucht vu so oh, Merd dat do do gët dat gun net gut aus fir mech. An bon si mer eben du hinner gefuer geparkt lo rausgeholl ass se dahin mein mhm. dann äh, bei den offiziellen äh, Depart gefuer. wou mer dann alles preparéiert hunn an alles. Ähm, a wou ech gesinn hunn, du wouch mei wëllo opgehang hunn, par rapport zu all denen, déi dann leng vor, dat ech effektivement grad so gutt mat engem Velo aus der Stadt ja, kommen ja. Den äh, wär genauso performant gewichtcht wie all die aner. An es op mal okay ähm, meng een zur Chance hei ass dat ech am Schwammen, Schwammen ja. gut sinn an dass ich dann am Lafe net komplett of mhm. losen an dass ich dann am Vëlo äh, Damage Control ja, ja, An wat Di mer eis hunn, wäert noch Foto poste vun eise gäilen Outfitter, déi mer haten. Déi kommen och loegent wou ran. An an dann kënnt den zweete Problem, deen ech realiséiert hunn, wéi ech do wor, mäin Neopren.

Jiddwereen hat een kuerz Äerm, kuerz Been mat enger Tirette déi wichteg hannen ass. Ech gi mäin un laang Been, laang Äerm an d'Tirette déi vir ass. Wou ech mer gesot hunn, weess wat, ech kréie se dann méi schnell opgemaach. Mee bon, dat wor dann dat eent. Du sot ech mer esou, weess wat, dat wäert nach iergendwéi goen. Dann sinn ech mol an d'Waasser eragaang an deen Neopren huet sech esou voll gesaugt. Also dat war esou schwéier ginn. Ech wor scho esou, oh Merde. Elo och nach dat dat heescht, lo gëtt och nach sauer hei iwwerhaupt duerch den déi 750 Meter do ze schwammen Mhm. äh, mat esou engem Dénges sinn duerch schon zwee Kilo méi schwéier mech méi boah, okay et wäert schon irgendwie goen. An do hu mer der Prader fir de Start äh, et wor en Start aus dem Waasser. Genau, ja, dat heescht, du gees am Waasser Ass dat eran. ëmmer?
Äh, nee, well deen zu Madina ass, bass du dobaussen an da lees du an d'Waasser eran. Et hänkt of, wéi se dat Okay, déi- décidéieren dat.
Okay, Also, also hei wou jiddwereen eran Geet an eran dann an da macht fänkt et et un.
peng peng an Ja. du schwëmms fort. genau an du wore mir feier dann mm. packt schon enger rei an du sost mir schon es so direkt ech ze dat kraut Anders an Kap sech war ja natierlech ah, du sos mé Ech mache brass natierlech dats mé gar so gut ket hun, dats de wien hon schon vun deng Technik ass genau so gut wie Ech kann net schwammen ah, da ech kann scha mech hin ke guden Schwmmer ah, so Ech huet mir nolli zit dat do kraul duerch dats meng eenze Chance an ech muss mech hei ofsetzen direkt beim Schwammen

An ech hun nach nie esou eppes verrécktes an eng an iergendenger Competitioun gesinn, du kriss Ielebéi vu lénks a Ah ja. riets, Ried an Schnëss. Wéi gesot, wann s de do schëmms, ass jiddweree fir sech. Also do ass kee Respekt, du muss einfach ukommen. Dat heescht, wien s de och gesäis, du gees riicht duerch. Also kee Respekt, net so, oh pardon, ech hunn dech beréiert, nee. Einfach riicht duerch. Problem, ech sinn do mat menger äh, aus der, äh, fréier aus der Natatioun, wou ech nach mech fräigeschomm hunn, mat menger beschter Technik komm vum Kraut, wou ech da schéi lénks opotmen, fir gutt äh, Loft ze kréien. Ech krut een Elebow normal an Ried an Schnëss. Ech kon, meng Technik wor komplett fir Nasch. Dat huet guer näischt bruecht. An ech sinn, dat huet mech méi aus dem Konzept bruecht. An Moment wou ech mer gesot hunn, so elo hëls de hei d'Tempo raus vu wou ech geschwomm sinn, an du kucken ech eng Kéier no vir an ech hat iergendengem Dude seng Zéif esou no vru mengem Mond, ech hat bal dra gebass an du sot ech mer, nee, nee, nee, no way, ech hei, ech hal elo kuerz op an ech waarde bis iergendeng Plaz kënnt wou net méi esou vill Leit sinn an da schwammen ech do weider. Ech hunn awer och du realiséiert, dass wann een eng Paus mécht an der probéiert erëm unzekommen, dass dat guer net gutt geet. Nee, dat ass net einfach, wéi gesot. Guer net gutt geet an du sinn ech guer net méi fortkomm an du war och mäi gudde Kraul am Aarsch. Dat heescht, ech sinn zwësche Kraul a Brass do geschwomm an nëmme fir de Leit e klengt Bild ze maachen, do wore mer vläicht esou eng 80 Meter ënnerwee. Ja, ja, genau.
Vu 750, ja. Vu 750, dat heescht, mir wore wäit, wäit vum Zil vum Schwammen an ech hunn no 100 Meter alle gekämpft ich muss wirklich so wo man wo wirklich net wie witzig so so ah merkt ah, das hat mein ganz Hoffnung am Schommen schon fir Kat hier statt das fort an äh, bei sind liebe geschwommen Ach, man so du muss äh, wir sind am Quadrat so geschwommen natürlich ja, genau. geschwommen boje boje mhm. arm Zweck dass du mal so rundherum geschwommen warst An da koum déi éischt, an ech hat en Dude och nieft mer, deen bemol awer alles aus sech rausgeholl huet. Mhm. An so, an ech war so, oh mäi Gott, weess de, mir si schonn relativ hannen. Hallo, fänkt Dir un hei mega Gas ze ginn? Ech so, nee, nee, nee, nee, nee. Net wat mir. nee, nee, ech zéien dat mat him duerch. An ech fänken un selwech ze schommen, weess de, kra- ah, rëm richteg Tempo dra gefuer. Ech war so, oh mäi Gott, dat zéie mer net duerch, mee mol kucken, Haaptsaach ech bleiwe vrun. Mhm. A mir schongen op déi Boje duer, op déi Boje duer, an ech, an ech, oh mäi Gott, wéi mécht deen dat? Vitess bäibehalen, dann esou wäit hannen. An do komme mer bei d'Boje, a bei der Boje wor och eng, eng Fra op deem Wakeboard. Mhm. Ja, fir Sécherheet. Fir Sécherheet. Ja, natierlech, fir Leit.
An ech maachen dann den Tour laanscht hatt, fir ronderëm d'Boje ze kommen. An deen aneren Judd, dee schwëmmt mat voller Vitess op de Wakeboard hin,

Guer net gutt, also. Also ech sinn ech frou dass Chambre dat éischt ass, well op mannst huet mer dat schlëmmsten hannerter, dat schlëmmsten einfach hannerter an duerno kanns de dat recht maachen. Nee, also ech hunn dat Schwammen do nach iergendwéi iwwerlieft. Ech si vrun dir eraus komm, ech wëll Ah, just, ja. ech wëll just soen, dass ech dech geklappt hunn am Schwammen. Mee dat wosst ech, also ech war ee vun de lescht dee rausgaangen ass am am Waasser, also. Dat ass egal, ech hunn dech geklappt, ech wor war eng- nëmmen 8 Sekonnen hannert dem dem aneren Ja, dem den Kolleg aneren. vun eis an äh, wat wat fir mech, Wat mega gutt ass. ech fann dat mega gutt.
an äh, klëmms du rëm wie so, wie so, wie eng Tortue aus dem Wasser ja. an da lebst du eben bei Changing ja, bei den Zone, Transitionen dann, voilà, Trans pardon, Transition Zone mhm. an äh, ënnerwee do hinner wo eben so cool war wo all Mënsche wo ze jubelen an schon dat jo ja, weißt, du lebst du so, ja, ha sinn ech wees du schenke schon nun eng Tier gesinn der Schüre lo fängt hanne seg Tier ja, genau an ech ma eng Tier fir op an ech okay gut

an geht einfach kein Meter okay net schlimm links geht ja, ja. probiere jetzt ich probiere jetzt an ich tränen literally zwei Zentimeter gereckelt an dat vor an ich oh damn große Problem Lo, haben wir ein Problem weil wir kriegen den Neopren das das heißt ich stumm auf meiner Sohn an der Schuh während ongelunn eng Minutt véiertsch oder sou probéiert déi Neopren auszekréien an ech krut se fir d'Frecken einfach net aus. Ech hu misse bei eise Kollee schleppen, dee scho prett wor fir mam Vëlo fortzefueren. Dass et iwwert eraus geet an do hunn ech realiséiert firwat en am Fong hannen un deem Zwiel ass, du kanns deng Déngens, deng Schëlleren no vir zéien an et zitt en einfach iwwert deng Schëller, wat vill méi einfach ass wéi probéieren dee Wee iwwert deng Schëller ze zéien. Nee nee dofir hat ech och een, weess du, ech hu och een deen hannen opgeet an den Adresse Hockern Ursel ass an da während deem s de scho beim Vëlo lees kanns de dech ganz ausdoen an dann.
Dat wor de Plang, dat wor de Plang, mee Voilà, dat heescht meng ganz Avance, déi ech mam Schong erausgeholl hu wor komplett futsch. Well dee Moment wou's du, du wors schon do. Mei ech war schon do.
Du wors schon do. Mei wat mécht deen? An ja, ech am, mécht deen?
An ech am Ufang hat geduecht, du hättest dech geiirt, well all Jitro eng Nummer an däi Vëlo läit do wou deng Nummer ass. Dat heescht, Jitro huet säin, säin Plaz.

Sinn ech ebe fortgefuer dem Vëlo. De Vëlo ass ok gefuer, ok also wierklech net déck, mee mir hunn ugefaangen, dass en ebe riicht, jo et ass am Fong awer riicht, bessi gutt riicht, et ass gerullt, ech hunn gutt Gas ginn, fir schonn e puer vun deene méi décken ze iwwerhuelen, déi mech an der Transition esou alleguerten iwwerholl hunn. Ech hunn ugefaangen mech gutt ze spieren, a bémol koums du. Ja, das ist Aber- vollkommen- Du koumst geflunn.
Awer geflunn. Ech war so, wat leeft mat dem Dude? Ech hu mat op däi Vëlo gekuckt. Du has hannen Zännräder, iwwer Zännräder, iwwer Zännräder. Ech weess net, wéivill Gangs du has. Ech hun eng Kéier bei mir gekuckt. Hannen hat ech der véier, vir hat ech der zwee. Ech hu gesinn, Ja, ech sinn das- hei vum Material hier ënnerleeën, dat klappt net. Mee soulaang et riicht ass, probéieren ech mech Ja, einfach an so. de Wandschier ze hänken an ech zéien dat duerch. Dunn koum nach eng Realisatioun, déi relativ batter wor, well Den Parcours wor net riicht. Rich ellen, also.
Mee schnell ass et bemol vun engem faux plat op eng richteg Montée gaang. Ja, nee de Parcours war richteg ustrengend, ne? Also. An ech hunn de Parcours lo hei vru mer, well ech hat en am Viraus net mega gutt studéiert. Ech guer net, dat ass de Problem.
An tatsächlech wor et, du fiers 20 Kilometer an dovunner sinn 2,3 Montée. an 2,3 Kilometer mat enger Moyenne Steigung vu 7,5 Prozent. 7,5 Prozent dat sinn Kategorie zwee bis eent am Tour de France. Tour de France ja.
Ouni Problem.
bon, déi fuere se iwwer 16 ja, ja, Kilometer, ja. mir fueren dat iwwer 2,3. Ech wëll just soen, dat sinn Tour de France Leit. Mhm an no de Wuel ass de Sascha Joer. Dat heescht.
Den éischte 500 Meter ass et nach iergendwéi gaang. Ja, nee, war richteg, also, wéi Do hat ech dech, ech mengen, souguer nach kuerz iwwerholl, Ja, ja, ech mengen, du hast nie wëll du wars och iwwerrascht, dass bemol esou krass erop Ja, ja, geet. well ech war gutt prett, also, wéi gesot, ech hätt alles ginn am Ufank, sech mer, ok, dat ass jo ganz flaach, an dann sech ech mer, oh fuck, do hues ganz, ganz grousse Feeler gemaach, also. An ech wëll just soen, dass, voilà, du sinn ech e bëssi laanschteg gefuer, et huet awer net laang gedauert, an dunn, Hu meng Bee gesot, No, dat hei ass definitiv ze vill. An ech hu op där klengster Iwwersetzung, déi ech konnt hunn, an et huet sech nach ugefillt, wéi wann ech géing 50 Tonne missen eropdrécken. Et ass guer net gaang an et ass einfach ee Gar nom anere laanscht mech gefuer an enger Liichtegkeet, déi s de net kanns. Ech kann der net erklären, wéi domm dat ausgesinn huet. Ech, dee voll duerchdréckt, awer voll duerchdréckt, op der liichter Iwwersetzung an all anere Fieder fiert laanscht, wéi wa se den Elektro am Vélo haten. So Ja, ja, laang, das dann. so laang, ich weiß, so demotivant. All Mensch, du, all Decken, den hannert mir wo fir laanscht, die zwee Kollege vun Ja, eis fueren dat- laanscht ouni Problemer. An huet sech gezünn, du hast so wäit erop gesinn. Ja, Also, ja. einfach gesinn fortfueren. An du hast einfach bemol kee méi komm. An ech hu wirklich gemengt, ech war Ja, den der Leschten. Leschten, Ech mengen, ja.
ech war dee Leschten vum ganzen, vun der ganzer Kurs op dem Wee erop.

Hu se mech gesinn so se so, Allez, gëff net op, dat war echt verluer. An ech war so, Gehal deng Blöd. An ech darauf gefuer an ech muss soen, ech hunn d'Rofrulle gelooss. Ja.
An äh, wéi a beschter Moto-Manéier sinn ech do an d'Kéieren eragaangen. An äh, et wor mer op eemol net méi witzeg, wëll äh, soe mer esou, de Material ass am Fong net gemaach, fir esou krass Dis- äh, Vitessen erofzefueren. Mee wor, also ech wor sécher mat

an äh, kom eng mega scharf Kéier der stei iwwerhaupt krit hun a schon äh, ich net war dann dann noch durch Trompo well a Frankreich op all 50 Me ja, das war, kommen ja, da war ich verreckt dass äh, äh, iwwer Trompo gefu egal an da muss aber nach so dass äh, heinz du schlecht gewesen wo man miss vor ja. dat war bis nee, so, einfach geroden ja, ich hatte Trompo geroden chance ich hatte ich hatte Leute die mat bevor vier fir hun Sinn ech op Handene gefuer an da so Voilà. oh mans do ass gutt wéi s de bei hues. Mee jo fir Leit déi eleng gefuer sinn war net evident. Fänkt wahrscheinlech also ech kann der soen äh, nee well ech wor déi praktesch déi ganz Descente rëm alleng also Ja ja.
mat Moitié vun der Mo- Montée an déi ganz Descente wor ech alleng an du si mer op déi lescht Meter vun der Descente komm an du hunn ech déi éischt gesinn Ah rëm déi no. mech um Bierg iwwerholl haten an Mhm.
sot ech, Okay, dat war alles gutt, ja.
Ech si rëm back, back in the race. An du sinn ech déi dann alleguerten iwwerholl. Alleguerten. An do hunn ech wierklech rëm heavy u Vitess gewonnen, mhm. well um flachen Deel ass, ass de Vëlo am Fong okay gaang. An du komme rëm zréck an den, an den Stad oder wie nennst du das?
Ja, an den engen. Äh, ja.
Immer Transition Zone okay. am Fong nach kommen sinn. Ich hat nach irgendwie gehofft, ich ging duerchkriegen, mir ich hat wirklich keine Hoffnung mehr so, also who knows mhm. an ähm, du fuhren ich eben Richtung Transition Zone an du gesehen ich den Kollege ah, ja, okay. weil die sich komplett verfuhr nee, das da davon Richtung das... so verloren du Nee, so dat gemacht de moment äh, also, nee, nee, nee. dat wo se schuld ah, ja, okay, nee, nee, dat okay.
schuld, weil, et wo normale wee iwwerall wo barrieren an hinter egent wee duch ah, eng barrier ja. gang an du stunge so beim bei engem floss wo, wo ah, du, ah, du, du ah, war du, okay, so falsch gefu an hunn Schee geholl schon nach gerufen so, ey, de Wee Ja, ass komm hei, rein, na, de Wee ass ja. hei, fuer hei si mer Richtung Transition Zone gaang an do an der zweeter Transition Zone wou sou schnell wie wahrscheinlech keen aneren ech hunn 5 Sekonne gebrauch ran Helm fort ech hat jo keng Vëloschung Ja, ja, dofir, et geet ganz schnell. Also, zweeten ass ëmmer méi schnell wéi den éischten. Ëmmer. Ja, dat hunn ech och festgestallt, dass een am Fong Vëlo scho ech hu mer ëmmer d'Frogestalt firwat Vëloen, Coursevëloen esou déi komesch äh, Pedallen hunn mat hinne Vëloschung. Mhm. Ech hunn ni de Sënn verstan. Natierlech och mäi Vëlo huet normal Pedallen, déi s de hei op all blöde Ja, ja, Vëlo hues. wéi, ja.
Ech hat jo och direkt meng Lafschung un, wéi ech um Vëlo gefuer sinn. ja genau An hat mer lo äh, récemment och e Kolleg hu mer gesot, dass am Fong War zimmlech al. Se si vill méi schnell, well du kanns drécken an du kanns zéien. Zéien, ja genau. Du zitt, am Fong hues méi, wann se méi beim Drécken zitt se einfach. Ja, Dat ass dat. keng Ahnung.
Also ech sinn mal, dat ass fir so Noobs, weess du, da brauch Nee, nee, kee Mënsch. dat- Mee anscheinend ass et wierklech hëllefräich. Dat heescht och nach do gutt Zäit verluer an där Technik. Also ech hu méi mitgemaach, wéi am Fong misst, Mhm. wëlls du nëmme mat dengen Ja, mee déi meeschten, déi do so Kurz gedréckt fueren, ass. hunn déi normal Schung awer. Mir, mir alleguer haten normaler Ja, okay.
Mee et woren nach mat do, déi mam Pro komm sinn. Ja, natierlech. Bon, dofir wor ech do relativ schnell, well meng Schung huet net misse wiesselen. Hat do gewiesselt an hunn eben déi fënnef Kilometer, déi s de och do misst lafen, do ronderëm de Séi. Zwee Tier do, jo, zweemol ronderëm de Séi.
Do hunn ech och festgestallt, dass nom Vëlofuere lafen. Dass et esou ustrengend ass. Net esou einfach ass, wéi et ausgesäit, well de. Deen einfach alles wéi well also deng Been an däin Aarsch ja, ja, dat ass relativ sensibel sinn.
An am Ufank, ech mengen, kanns du mol net richteg lafen, well du muss rëm d'Gefill hu vum Lafen. Also do léiers de rëm lafe Ech hat bëssi. gemengt, ech géif falen, déi An éischt wann puer de Meter. ganz lues, dann muss de, also déi éischt 10, 20 Meter sinn ech och ganz, ganz lues gelaf, sech geduecht, bon, huet kee Wäert ze sprinten hei, sou se. An deen och, déi éischt Stéck sinn ech ganz lues gelaf an dono Bass enkel dra bass dann geet rem nees daus der Rhythmus fond mee déi éischer déi éischt puer Meteren dat ass net evident. Jude, nee also guer net gaang guer net gaang ech sinn du gelaaf am Lafen hunn ech zwar vill Leit also ja, eng, eng Rëtsch vu Leit zréck kritt wat am Fong gutt wor ähm, bon den also Kolleg huet mech äh, an no 50 Meter ja, mech och mech huet jo nach eng mega Bomb ja, hin ass also den ass einfach laatsch mech wie eng Gazelle ja, ja. laatsch gelaf so einfach so wees du wat laaf du der Rhythmus zu vill schwëllen ich hat nach ëmmer so am Hannerkapp fleisch von Deepak eng Defaillance huet kréien schon Mee ech krut dech net. Nee. Ähm, sinn awer ukomm net lächte natierlech si mega Frau an schwng mir woren nëmmen eng Minutt hanno Ja, dat ist- an 20 Resultater von der och hei die sind och ageblent fir wann der wéilt eng Kéier maache kënnt der eis Zäite kucken Boah, mir si keng Referenz, soll man soen. Also- Dach mir sinn eng Referenz äh, soulaang der eis net geklappt huet kënnt der net schwätzen. äh, voilà, ech mengen et hunn nëmme sou 8 Plazen eis getrennt dat ass am Fong nach gaangen Ja, da hei schon gaangen, ne?
Also fir Nee. den éischten ass mega gutt, ne, wéi gesot.
nee So vill Ufängerfeeler gemaach. Mee sou léiers de.
Learning by doing. Dat ass traureg. Ma wéini muss den nächste dann?
Next Joer.
Ech krut gesot, ech sollt een zu Gréiwemaacher maachen iwwer d'olympesch Distanz. Ah ja, weess de, dass Gréiwemaacher, deen ech gemaach hu d'lescht Joer, dat ass mengen ech deen, wou nëmme Leit si vun Triathlon-Cluben. Also gleef mer, do bonne chance. Also do muss de dann, wann s de wëlls net Leschte ginn, trainéier dech. Also soss bass de Leschten. Jo, elo ee gemaach.
Jo, nee, do muss de richteg. Elo weess ech jo, wat kënnt.
Nee, nee, also, Nee, äh, anscheinend soll ech den, äh, den Nationale machen, fir d'national äh, Meeschterschaften. Nein.
weißt du, dann, dann, dann komme ich dann live gucken, wie den ASL gewinnt. Also, ich muss ja net Champion ginn, mee Ja, Vize. Drëtten, Also, schon gut, den ja. Drëtten ass awer Ja, mies awer natürlich.
draussen. Nee, keine Ahnung, dat, ähm, Das lo nach kein direkt, mir dat, dat kein ein Ziel sinn. Nee, nächstes Jahr Äh, geht den well das Monat. am Anfang wirklich cool.
Ich muss sagen, das mir cool, wie Ja. das wird, mir nie mehr an denen Konditionen, die ich mich da ragesetzt hun, dat bringt nichts. Nee, nee, meinst du, du weißt es, weißt du, wie nächstes Jahr. Das ist das auch, weißt du, du, Nee, du lehrst ja. gut.
Das ist wie all Sportart, lehrt ihr immer am Anfang. Mm. Ja, dat- Nee, das ist cool. Nee, ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich, lo, ab zwei Wochen den hier noch zu machen. Ah, dann ist, wie gesagt, die Saison rüber. Und dann probiere ich einfach ein paar Trailen zu machen, links und rechts. Und dann, ähm, ja. Mee bon, Triathlon ass awer eng, wéi gesot, eng cool Sportaart. Mir kënnen et empfeelen, well et ass wierklech cool. Ech empfeelen et jiddwerengem. Dat heescht, jiddwereen, dee lo hei nolauschtert an Bock kritt, dat ze maachen, wann ech lift, Ja, maacht et einfach. mellt Iech un.
Dat ass eng mega gäil Experienz. An ronderëm Lëtzebuerg, wéi gesot, fënnt Der relativ Zimmlech vill. vill. A souguer a Lëtzebuerger sinn der zimmlech vill. A Lëtzebuerg selwer och.
A wéi gesot, dat ass fir de Spaass.
Also, wéi gesot, maacht dat fir de Spaass. Wann Der elo mierkt, Dir sidd gutt dran, da maacht méi seriö. Mee bon. Jo.
Bei mir geet et ëmmer um Kompetitioun, da kann ech da soen. ne? Also, Ja. Nee, Spaß vier, Ja, nee, nee, Spaß solange vier. ich gegen dich gewonnen, immer besser. okay. Ähm, wir werden noch gesehen, ähm, wir werden noch an den nächsten Jahren lo ein bisschen mehr Sportkompetitionen machen. Wir werden lo nicht so viel drauf angehen, Mhm. mhm. wir können schon mal viel teasern, dass nächstes Jahr den High Rocks im Programm steht. Ja. Für uns zwei.
Du wirst mal als Team untreten. Ähm, Darauf freue ich mich auch. Voilà, ich Hyrox. werde net äh, an all Detailer goen ich menge dir wisst die Mensch wissen mittlerweile den Hyrox sagst die gesagt überall Video von Mhm. mhm. überdriven Jacked Leute die dat machen äh, weil et eben eng eng e Mix zwischen Ausdauer bis sie laufen ass plus äh, Crossfit. Crossfit ähm, wann der es nach net gesinn hutt oder dir kennt an dir ge- wisst wie man plus um ausgesinn dat ass eng Sportart die so weit weg ass vun eis wie praktisch nach keine Ahnung am Aber Moment vielleicht nach, Also du gees nach oft an de Fitness. Ech ginn ni an Fitness, dat heescht, ech mengen do sinn nach zwee Welten. Du vill besser wéi ech lafen. Jo jo, mee ech soe dass do muss jiddwereen, do ass net een dee lafe kann fir den aneren an den aneren, do muss jiddwereen, also jo. Dat ass egal, dat si Saachen, also deen tease mer elo e bëssi un, mee mir gi e bëssi méi am Detail drop an, wa mer bis wësse wou mer wäerte goen, well et ass nach guer, also ech mengen fir d'nächst Joer. D'Zil ass et fir d'nächst, spéit d'nächst Joer ze maachen, dat heescht

Mee mir kucken, dass mer do eppes Guddes fannen. Ja. An da klappt dat schonn. Dat Ja, heescht dat. Ähm, mee dann ofzeschléissend, ähm, dat kënnt dann, dat mer dann Ja, einfach au dat fur et à ma mesure, dat mer dat äh, den Leit, äh, de Leit dann mat erausginn. Mhm. Dat kënnt nach.
Sou, äh, ier mer, ier mer elo hei ophalen, Dipak, dann nach äh, eng lescht Fro. Hm. Mir hatten um Ufang scho gesot, d'Fouer ass rëm do. Yes.
Finally. Sinn mer doriwwer.
Dibak, ech wëll vun dir wëssen, wat däi Liblingsspill ass. Mäi Liblingsspill? Bon, wéi gesot, ech sinn net elo een, dee mega vill gäre Spiller spillt op der Fouer. Mee een, deen ech ëmmer cool fannen, deen ech all Joer sou maachen, ass e Spill mat de Chamoen, déi mer da spillen. Sinn eis do also, komplett eens.
Mat, also, wie, ich so, wie den nie gespielt huet, dass ee vun den coolsten an witzigsten Spieler an och mega kompetitiv an dass dat eben äh, nee, nee, das mega cool fand ich an äh, also, darauf traine ich mich. Ich meine, wir müssen ein bisschen erklären, wann wir Chameau soen. Dat sinn am Fong dat Spill mat de Kaméiler. Ja, genau. Ah, dat heescht am Fong Derby Race, wann ech mech net ieren. Oh, ech weess dat mol net. Voilà, So. mir nennen et einfach Chameau, well mir äh, en Culte sinn an äh, mol net Kaméil soen, mee Chameau. Ähm, dat heescht, dat ass dat Spill, wou s de äh, zu puer an der Rei sëtz, äh, du kriss e Ball an dee schéisst de äh, op

dat einfach der best spiel wëll du kri selbst fir deng Sue well das kompetitiv Preis awer ze kri am Anfang egal et ja, geht darum Ticken ze gewannen an die aner äh, die nieft der sinn fertig ze machen ah, das mega Witsch well an dat dat Witsch as einfach wann du geseist dass dann 2 oder 3 hues die ganz no si bei den ze gewannen an irgendwann den een An deen ass war dee bläert einfach esou wéi wann en elo d'Champions League gewonnen huet. Also dat Mat Recht, mat Recht.
Well dat Spill muss ee verstoen, ob liicht ugedronk oder, oder einfach nëmme esou, et huet einfach Nee, dat ass mega flott.
mega Dat Spill ass Spaass. mega cool. Ech ginn och zou, dat ass fir mech och dat Allerbescht, well, well s de do Rapport Qualité-Prix kriss, du wierklech fir Ja, mech dat ass- dat Bescht. an du hues däi Spaass, wéi gesot.
Also Well wann een iwwer Rapport Qualité-Prix schwätzt am Moment, ech hunn d'Präisser, ech wor Freide jo do bei der Ouverture, okay.
Wesh.
Ah ja, ist deier. Ah, ist cher.
Ja, mir woren das dann eben so, wie gesagt. Also, also. Ähm, mir hatte jo Chance, dass du demals dann, wenn du invitéiert gëtt vun der Stadt, kannst du, machen sie jo den Tour, also sie halen aber verschiedene Spieler um, ah, okay. du drop gehen. Aber wenn du dann mat willst, kannst du mat gratis drauf Ah, okay, davon. cool.
Dir du kannst dann den Spieler gratis machen, du sind nur eng selektiv ja, Tour, ja, natürlich, ja. immer die Tradition ist von Dinger. An ich bin am Anfang just auf Karussell gegangen, wie du Tradition mhm. einfach, dass du dann auch gut mit Leuten kannst schwätzen.

Wa mer vergläiche virun zéng Joer, wat mer do bezuelt hunn, wat mer elo bezuelen, dat sinn awer nawell. Propre Kichelcher, 57. 57, an ech weess nach, fréier waren et 3 Euro. Mir hunn 3 Euro bezuelt fir 3 Komma Kicher, elo ass et 57. Ech, ech fannen am Fong. Verréckt. Ech fanne et wierklech verréckt.
Also déi Inflatioun ass einfach fou vun de Präisser an virun allem och wëll

Nee, ja.
das, nee, das verregt.
Am plus wat ze gemacht hun sind dest Joer gëtt jo mal en Dach wo mir bëlleg ass. Ah ja, Also genau. den dest Joer an zwee opgedeelt. Dass ah, de okay. een Dach hues wo d'Spiller méi bëlleg sinn an een Dach wo d'Iessen méi bëlleg ass. Mm, okay. Ja. Äh, Mit also, weil Leute, ja, da kommen auch mehr Leute, weißt du, da die kommen Leute. immer méi Leit also verléieren net sovill well Nee, das sonst denkst du war- kommen fir all Dach Alles, alles, ja, alles ja. méi bëlleg ze kréien. Lo kannst du nëmme goen an dann Kannst du da, da, da. egal was du willst, du musst awer volle Preis bezuelen oder respektiv an zum Spiller willst goen, Ja, musst du volle Preis das- bezuelen.

Vill Spass op der Fouer. Ja, dat gëtt.
Drénkt a fuert net.
Ganz wichteg, okay. An äh, nee, amuséiert Iech an dann äh, ja. du amuséiers du schon enger Vakanz. An genau, an da gesi meist du nächste nächst Keier.
Mhm. Dorop sinn, alle dann.
Ja, ciao, ciao.
ciao, ciao.